Erokamano nyikwa Ramogi Ajwang', amor mokalo kuom thuolo malach. Odiechieng' machalo koda maendi, wang'eyo ni oganda mag Luo bet piny kendo chiko itgi mokalo rito nyakalondo mar Nam Lolwe ka girito ni to chike wuok e pap ewi got ramogi sadi mae sama koro aneno ka wan kod okinja ewi got ramogi kaendi kendo kija ni kod siso malach ahinya mondo mi wane weche mantiere ewi got kaendi kotenre kod ngima mar dhano ngima erokamano wuod komenya ing'e ni wigo tramogi ka tinde nyikwa ramogo ofwenyo ema gibire nono weche machandogi awinji e, jomoko bende go sim jomoko ing'e ni juogi betie digital mhm. jomoko be facebook okinja to piny wacho nang'o mhm. eh, koro mhm. ing'e ni kanise gi yie ting'o sik juogi to nyaka iting' to wach ma juok ramoga jwang' kawuoth i pinje luo to yudo ka chando nyikwa ramoga jwang' en loch ma 2022 ni Gi- eh, koro wami ane nyikwa ramogi Ehe, chik apar matayo jaluo korito loch awinji Eh, ing'e ni ok wanyal nyisogi gima biro timre nikech eh, nyikwa ramogi chunygi tin iwacho ni gin biro timre kama Ero. tinego chunygi ero to chik apar matayo jaluo korito loch to ing'e ni luo kiaga kaka irito loch ero ema miyo seche moko agwambo wuo nyalego komako ich to iye wuok ga wuok ka. Ing'e ni ing'e ni iye agwambo osewuok ma Mang'eny. dikoro dikoro nyithindo hawo kata apar Ero. ma ji neno aneno wang'ni ai wang'ni to onyuol Wang'ni onyuol. a wang'ni onyuol to Wang'ni nikech nyathi wayudo. to dho nyikwa ramogi Ero. ich wuok ga wuok ka. koro nyik- juogi oneno Awinji. nogol chik apar matayo jaluo korito loch amolo wuod oganda to nyaka wateg nyik thund nyikwa ramogi Nyawinji. ni thuondi dhi lweny to sani ajulu ajulu an ama kawuoyo gi ajulu to winja biwacho ni okinja makambo in kiwuoyo to nyaka wanyisi kaka piny dhi nikech in lwanda magere winji odera kang' oyie kodi Ero. ng'ong'a wuon odi moyie kodi Eh, koro juok luo koserwaka to nya- ramogi ajwang' nogo na gulu mirito kiyieng ng'eny kwa ramogi oserite awinji to dhogi ema osegabet ka ketho gini koro anyiso nyikwa ramogi yo moriere kwa ramogi nyaka ng'e ni kineno kong'eche ywa kiaora Ero. ka koth biro to kodhno dhigo piny omiyo kiwinjo kong'eche ywak ng'ena wani owino misiani matiodoro matiwi chiko itgi to ogotra mogi wachang wachang E, kiwinjo ka ong'eche ywak Ero. to gini biro to nyikwa ramogo juok ramogo ajwang' dwa ni umak chikegi mondo gini wang'ni kik bar ma chik namba achiel matayi kirito loch wacho ni nyaka ulam ni nyasaye wuon gik moko duto En e jachwech. machiwo nyaka loch En e wuon ngima. to lemo ne baba nyaka bed mang'eny e kanisa Ero. malo lando sadaka gi kuonde mitime sewni N- nyaka giwinj jodolo Ero. jodolo mm. Eh, ing'e ni wan wasesomo bbi awinji duogi nokele go tramogi to bbi wacho kama mhm. bbi ing'e ni kane wasome to wayudo kama ok nitie ma wacho ni mhm. ng'ato kotho chieng' sawo mhm. sirikal biro golo rombo ariyo achiel yang'o sasawo to moro ikowogo jadolo ang'e ni jodolo kowinjo wachno koro emomiyo chik ramogi dwaro ni nyaka lam jodolo nyaka ne ni lemo ni raila i kanisa lojni wang'e kokal to ramogi ajwang' dwaro nyaka lami nyasaye omiyo jodolo duto mawinjowa sa asaya ma in i kanisa juok ramogi ajwang' dwa ni nyaka ilam aya chik namba ariyo nyakuo ramogi ajwang' matayowa ka koro warito loch wacho ni ka ulemo ne baba kik u- ulal e lamo Eh, ing'eno oganda ma sani kia lemo mhm. ka ulemo lemuru ka uluongo nyasach kwereni mhm. nyasach ramogi mhm. chung' kod baba e lwenyni oganda luo mathoth osetho mang'eny yaye nyasach kwerewa kilamo nyasaye luong nying nyasach kwereni nyasach ramogi ne igwedho nyakwa ramogi obedo ker mar piny mangima ng'eny nyasach ramogi nogwedho nyakwa ramogi ma emokwongo yudo yath ma nego suna kod maugo i piny mangima awinji neno piny mangima maugo nego ji to suna nego ji piny mangima musungu oning'o wang'e karango ya- ni gini di- di- ya- digeng'e nadi kine to tamo awinji nito wuod alego miluongo ni profesa thomas odhiambo nandi Ero. wuod alego mur ng'iya wi got ka awinji emoyudo yadh maugo i piny mangima nto mae nyakwara mogi kine to kendo nyakwara mogi ema Nyasaye owalo bobedo ker morito piny mangima. Awinji. Omiyo nyikwa Ramogi kulemo nyingu Ramogi nyaka umul. Ni wan nyikwa Nyasache Ramogi Ajwang'. Parwa. Chik namba adek nyakwa Ramogi Ajwang' ma be tayowa kwa rito loch. Wacho ni nyaka upand pachu. Manyo loch chal gi kisera. Awinji. Ng'e ni ogendni mag, dho, nya- mag dhano cha, Nyasaye oketo mopogre opogre gi kitgi gi timbegi awinji chal gogendni mag jokawiny Mhm. ing'e ni kidwaro kura ma jokawiny Mhm. kuch jokutenga Mhm. jokutenga kowinjo kiwacho ni sirikanda Mhm. abiro pogo ng'ato ka ng'ato osero ero miume gweno paro ni otenga dimi kura otenga kibedo mamor gibiro riyo kech Eh, giboriyo kech nikech iwacho wach mak dog Eh, kod ok dok korgi ing'e ni giduto gin jokawiny Mhm. to kit kido gi tim mar otenga mm. giwacho ni biro chweyo serni mm. gi pesa ma, ma, ma, ma, mag sirikal ma onge kama ma onge gweno ma nowuoth oko onge kama otenga dorome gi gweno e koro chikuru na bie mm. gi kuonde mumi gweni osera Ero. otenga dak mi kura mm -hmm. to kata kidhi kura ma jok osogo Ero. osogo kowinjo ni kiwacho ni an sirikanda kadonjo uh -huh. Wang'ni cham ipidho e greenhouse. Ero. E oduma ipidho mana e greenhouse. Iume. Iume. Aha. Onge kama winy biro nene cham mane i Osogo greenhouse. dimi kura. Mano gima osogo ok ok wuoyo, ok be- ok en Mano wuoyo. kuoch jok osogo ok iyud. To ochongo riyo. Kuoch jok ochongo riyo. Iwacho ni jok ochongo riyo. Sirikanda dala ka dala idhi pidhi e pilu iparo nochongo dwe ma komiye kura mano koro yudo kura yudo koro nyikwara mogi nyaka ng'e Mhm. ni mana kaka ogendni ma ge- joka winy opogre e kaka joka dhano opogre omiyo gibende ka idwaro loch nyaka girit dhogi Mm. giwetho wacho awacha gik miparo ni moro joramogi ok mor ogandni mamoko Mm. inyalo wacho wach moro biyud kaka rawach miwachono ketho kura na molo od oganda chik namba ang'wen e kwara moga jwang' ma bende tayo nyikwara mogi korito loch wacho ni kik ubed mamor gi gima pod ok uyudo ng'enda moga jwang' nowacho ni ka dhako yach ibedo gi horuok nyaka chop onyuol mine nyathi kod wang'i imedo gi lamo eki bedo mamor imedo gi lamo mano wachien ka e ng'e nitie jomoko ng'en ka dhako yach ok inyal chako lando ni ji nene uneno ga nan musumba ni lopa mani tok konyango biro dong'nu achomo kama wang' gibedo wang' ni adhi nyuol kata- kata obedo wuoyi kata obedo nyako chik wacho ni kata nyako be nigi thuolo ma bet i lowo koro ing'e ni inyalo wacho mano wang' ni udhi yie narom kodu Eh, narom kodu ing'e ni ke- gima pok onyuol nyalo buok inyalo kete buok geno. Eh, konyi kwara mugo hore chik namba abich akwara mugo jong'o be tawa kwarito loch wacho nyaka wuo kod ogendni mamoko gi mbola Eh, bwana wek bandha rent to igedi lop sirikal Mm. ka wakawo loch biro duoki thuru ng'eni wechego ng'eny kuom nyikwa ramogi Ero. to wechego nyalo miyo loch bawa dho nyikwa ramogi ema asebedo kamiyo amolo oganda komako ich ma wang'ni sineno ni gini to onyuolo to kendo yudo kubuogo iwacho ni loch irito gi siri irite gi siri aya chik namba auchiel nyakwara moga jwang'wa bende tayowa kwarito loch amolo oganda kaka wasenyiso na jula julu kore wacho ni kik imak osiep kod ongete iwinjo kanyo awinji Eh, kanyo nyikwara mogajwang' nyaka winje Eh, kik ibed ni imako osiep gongeti nikech eh, ongeti oting'o weche mang'eny to dwaro ritruok matut ei keny kaendi mondo loch obed maber mago kaka juogi wuoyo awinjo kinja kama ikelono Eh, walwar kodgi e chik namba abiriyo Eh, ah, ing'e ni kama ineni kelo juogi mule nikech onego bed ni ing'iyo kaka juok ramoga jwang' ringo Eh, ing'e ni ng'ama dhi lweny ok mak osiep kuonge nyakuriti nyakuriti Eh, nikech inyalo rochiri aya chik namba abiriyo wacho ni ka ugoyo mbaka siasa kuom loch raila e mtoka nyaka uwach dholuo E wachuru dholuo ma ogendini moko ok winj. Ing'e ni ng'ama omer ma boto wache mtoka nyaka nyikwa Ramogi kwere. Eh, ma makuru mana higani iwinjo kowacho ni, ma higani kende higa manyien mawauru mana higani higa manyien mtoka wabro na idho gi siling abich Awinji. Eh, baba dhi yudo loch mtoka wabro idho na gi siling abich Kendo- Kendo- koro juok ramogi ajwang' dwaro ni ng'ata ng'ata ma boto wache mtoka nyikwa ramogi nyaka kwere gi dholuo kendo siemo wang'e noling' odhi ketho mbulu chik namba aboro nyakwara mogajwang' ma bende tayi ka warito loch wacho ni nyaka uyier thuondi Eh, nyaka uyier thuondi awinji Eh, ing'e ni 2022 nyaka uyier thuondi manyalo konyo baba rito loch ok joma pod eka iyiero joma nyien ma anko odonji e od bura isiemo ne gani ing'e ni kacha kacha icho Eh, kata inyalo madhi orungi mos ang'wen kato kin gi wendoni pod ya- wendo jalo riti kanyo to in idonji idonji od bura ting'e na molo to ni state house Ero. modwaro kowich mochiek Eh, nikech ing'e ni sirikal sama idonje pod oyomyom pok imako piny walwar kodgi chik namba ochiko awinji ma bende nyi- tayo nyikwara mogi korito loch mawacho ni nyaka iweri gi wach mar gini wasekawo Ah, wang'ni gini Ero. ah, molo kawi gini wang'ni agwambo kawo telo ikawo kod ombulu ok kaw gdhok chik namba apar nyakwara moga jwang' Ero. mwalorogo chik apar matayo nyikwara mogi korito loch amolo ud oganda ma juogi ma winyo ajula ajula osesiemo pod afam koro nyikwara mogi dwa ni omak chikegi mondo wang'ni koro kodhni kik bar wacho ni jaluo ka jaluo nyaka ser ombulu ne baba kata kinyiewo na bandu gwen iyo i magawa ero kigone mbak wuod oganda bed kode bed machiegni kodi machiegni kuriwo lwedo to ugo mbaka e worne kaka piny ni jothagre e ng'ani osea gi piny mabor to kata mana nyikwara muga jwang' be nyaka ng'i ni gin e ndalo mane wan e loch gweno piny ne rach ting'e ni nyaka molo ne riwre kod uh, mkate nusu mkate cha piny luo osedongre mhm. nderni kiringo ndara poth piny rateng' ti mhm. ng'e ni chon ka niya narobi buche buche mani dier ndara mondo ichopi dala ne lweny oguchi ojony ma gari papni wanga papni wa panga mwe na dundo ni diwo dilwar osani piny luo ene na nywe mhm. yore beyo osemiyo nyaka jomoko pi tute gi rwenyo a ah, to kata mana sani ko ko wadu tika owadu kende matika unti ero to tieko dweche ang'wen kapok inene kiromo kode ing'e ni lembe ne wena ni pino kaye Oyie ju- oyienyo ting'e ni oyienyo gi nyinga molodo oganda koro nyikwa ramogi onego penjre ni to kapok oyudo loch ema joma ti kaonti lembegi oyienyo to koro koyudo ko koyudo to nyikwa ramogi be neno kaka tanderni kore kor moko mane richi kor gwenge oyecho matinde ng'ato ringo aringa nyaka itok dalagi igeni chon flang over Eh, ne nasegana e piny luo eh. To tinde ing'e nyakwara mogi nene. Nya- Kuch- Kuchung' to siemo nyaka na ore ore mowuok. ko- kaka baba nochung' moyudo nus mukati moro Eh. nus mukati no nokelo flang order ki- Eh. flang order Eh, giluonge kamano Kisumo ka. Eh, ing'e ni sani ng'ama okendo usende. ero to otiyo kisumu Eh. kaka ochi obiro Ero. i flying over misiemo ne gode ma kajulu kocha kajulu Ayoro. Eh, Gi- gi- gidhi jaduong' luongo ni flang over eh, eh jaluong tera ba ne flang ah, over eh, eh. nel kanye moro bandani moro nyamasaria moro kondele eh koro ah, tera ma kondele eh koro wang'e ni abuambo tiyo ma kapo wayudo loch nyikwa eh. ramogo oseneno ber loch mak ginyalo wacho ni gikiayo miyo juok ramogo ajwang' dwaro ni kochakre kawuono mhm. Ka kiwuotho kiromo goganda machielo, Awinji. wuo kode e yor- yo modimbre, nyaka ibed jakisera nyaka ibed jakisera mondo gini wabende wang'ni kwane berne moloyo yageno nyikwara moga jwang' komako chikegi to gini dwe mar aboro palo oseketi lweta gwambo mana kamano jawinjo na wan kod okinja makamba wi got ramogi kaendi kokinja kolochik apar matayo jaluo ka orito loch Jawinjona, mae wach madwaro winjo matut ahinya kendo paro matut kotenre kod weche mag juogi ma wuok wi got Ramogi kitwa kod timbewa. Iwacho ni loch en sirikali, kik ibed jal ma golo siri mag i dala kanyiso jo libamba mamoko, kata kik ibed jal mayanyo loch ma tiyo mar Ramogi. Nyinga Tobi Jakobe Nyathi Kimirwa.